Lodwa tajba. Bosta bnedmin daħlu f'ħajti minn daħal u ħareġ malajr, iżda oħrajn baqgħu f'ħajti għal ftit u ħallew il-passi tagħhom f'qalbi. U l-passi tagħhom affettwani u jien ma bqajx l-istess. U ħajti baqgħet għaddejja b'ritmu maġġel bla ma stajt norqod. Fl-istess nifs, Ma stajtx nistenbaħ. Bqajt imwaħħal mal-ħolma tal-baħar li nħoloq mid-dmugħ qares tal-ħajja. Issa ma nistax indawwar l-arloġġ lura. Kulma nista' nitgħallem mill-esperjenzi tal-passat biex nibda bidu ġdid. Imma minn fejn ser nibda? Kif nista' nasal għal dan? Stenbaħ għal bidu ġdid. Aħna miegħek mit-Tnejn sal-Ġimgħa. Ħossna ħdejk Ejja naqbdu jdejn xulxin u naqbżu fix-xefaq flimkien. Nistenbħu flimkien. L-għodwa t-tajba.
iClick, iNewsMalta.com Immedjat, informattiv, investigattiv.
Fuq il-linja tat-telefons għajn newsmalta dot com, l-editur Aleander Balzan, nieħu l-opportunità ngħidlu l-għodwa t-tajba u l-ġurnata t-tajba u naraw eżattament x'ħa jgħidilna llum. L-għodwa t-tajba Aleander. L-għodwa t-tajba Ivan lilek u t-telespettaturi kollha tal-programm tiegħek dalgħodu, l-aħbarijiet bla dubju ta' xejn. Wieħed kien jistenna li ħa jkunu ddominati mis-smigħ li Tonio Borg kellu quddiem il-Kummissjoni Ewropea. Ovvjament dan is-smigħ jingħata l-importanza li jistħoqqlu, però naħseb l-aħbar li ddominat dalgħodu hija li lbieraħ John Dalli u Silvia Zammit kienu interrogati mill-Pulizija b'rabta mal-investigazzjoni tal-OLAF u Kienet interrogazzjoni li ħadet fit-tul, saħansitra John Dalli qatta' lejl id-depot, ġifieri lbieraħ John Dalli ħareġ mid-depot għal ħabta tas-sitta u nofs wara li kienu ilu hemmhekk mid-disgħa u kwart ta' tnejn filgħodu. Lbieraħ konna l-ewwel li bdejna nirrapurtaw fid-dettall dwar din l-investigazzjoni u ħriġna bid-dettalji Tkellimna wkoll ma' Silvio Zammit fil-ħin li kien dieħel fid-depot tal-Pulizija fejn sostna li hu m'għandux kummenti x'jagħmel u se jibqa' ma jikkummentax. Il-ġurnalisti ma kellhomx l-opportunità li jitkellmu mal-eks Kummissarju Dalli hekk kif ħareġ mid-depot misjuq ġo karozza. Imbagħad, ilbieraħ ukoll kellna s-sentenza tal. taż-żewġ qassisin li weħlu ħames snin u sitt snin ħabs rispettivament dwar wara li nstabu ħatja ta' abbuż sesswali f'dar San Ġużepp u hawnhekk qed inxandru reazzjonijiet, jiġifieri wieħed jista' jidħol u jsib fid-dettall ir-reazzjonijiet ta' Lawrence Grech u l-vittmi l-oħra għal din is-sentenza Issa illi wara tant snin jidher illi ingħalaq il-kapitlu fuq dal-każ bis-sentenza taż-żewġ qassisin illi spiċċaw il-ħabs. Mill-Parlament tkompliet tkun diskussa l-liġi dwar l-IVF. F'hekk id-diskussjoni lbieraħ indirizza l-Deputat Indipendenti Jeffrey Pullicino Orlando li tkellem dwar il-ħtieġa li din il-liġi tkun fis-seħħ kemm jista' jkun malajr. Imbagħad ħa dalgħodu qegħdin nistennew għadd ta' kif tgħid avvenimenti li jistgħu jkunu interessanti għaliex għandna lil l-Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar illi se tiddiskuti applikazzjoni għal bini ta' vilel fil-post magħruf bħala t-Tafal tal-Imdina fir-Rabat. Dan huwa post mill-aktar sensittiv mil-lat ambjentali. L-ewwel permess kien ħareġ u kien ikkundannat mill-awditur tal-MEPA u llum se jkun hemm il- il-hearing, is-smigħ fuq din l-applikazzjoni li kien hemm appell minnha, il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jindirizza konferenza tal-aħbarijiet fl-għaxra u nofs ta' dalgħodu għalkemm għad mhux magħruf x'se tkun is-suġġett ta' din il-konferenza. Min-naħa l-oħra, llum jagħlqu n-nominazzjonijiet għall-ħatra ta' Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista. Kollox jindika illi se jkunu tnejn il-kandidati, Simon Busuttil u Tonio Fenech, sa issa ma jidhirx li jista' jkun hemm it-tielet kandidat f'din it-tellieqa għal Deputat Kap tal-Partit Nazzjonalista. Huma dawk l-avvenimenti ewlenin li hemm dalgħodu. Qegħdin naħdmu wkoll dwar servizz interessanti li jiffoka fuq dak li jgħaddu minnu residenti ta' Paceville. Saħansitra l-informazzjoni hi li 23 pulizija sfaw attakkati f'Paceville mill-bidu ta' din is-sena. Huwa servizz interessanti li wieħed tajjeb isegwi fuq inewsmalta.com fis-sigħat li ġejjin. Bażikament dawk huma l-aħbarijiet dalgħodu, Ivan. Grazzi Aleander, il-jum it-tajjeb lilek u l-ħaddiema kollha tal-Union Press. Sadanittant nintroduċu lill-chiropractor tagħna, Dottor Tanwir Raja sa turrokna tiegħu il-kampanja li aħna nagħmlu fuq l-uġigħ permezz ta' dan il-feature li sejrin inwasslulkom.

U allura illum sejrin nitkellmu fuq dan flimkien mal-chiropractor tagħna Dr. Tanwir Rajasat, aħna se nispjegaw bil-Malti għal benefiċċju tat-telespettaturi illi forsi ma jifhmux ehm, dak li qed jgħid Dr. Tanwir bl-Ingliż. Ehm, Sadanittant infakkar illi min jixtieq jikkomunika magħna aħna nikkomunikaw miegħu matul il-ġurnata billi iċemplilna fuq 27

Ħafna mill-bnedmin, kif nagħmlu aħna lkoll, ibda minni l-ewwel wieħed, aħna biex tgħaddilna l-uġigħ ta' ras, normalment nieħdu l-pilloli, nieħdu l-pain killers, u allura dak ikun qed jgħatti biss dak l-uġigħ, ma jkunx qed isolvi l-ebda problema li aħna jkollna. Allura tiġi parti mir-rutina tiegħi u l-pilloli li jiena nieħu ikun qed jagħmel ħsara lill-ispazju tiegħi fejn jiena ngħix, lill-ġisem tiegħi.

and that the nerves that go into the head will be free and as a result that that you you know most of the time that gets rid of the headache. L-ispina tad-dahr kif dejjem ngħidu minn ġimgħa għall-oħra hija l-bażi tal-ispazju tagħna, tal-ġisem tagħna. Allura jista' jkun illi ikun hemm nerv maqrus li jkun ġej mill-ispina tad-dahr għal dak li jagħti għar-ras u għalhekk allura awtomatikament ikun hemm l-uġigħ ta' ras. Allura li jsir fl-adjustment li jsir minn chiropractor hija ħaġa f'waqtha illi hu jpoġġi r-rukkelli u jipprova dak il-nerv maqrus jinħall permezz tal-adjustment li chiropractor jagħmillek u allura hemmhekk dan ifisser illi l-uġigħ ta' ras titla' awtomatikament. Sadanittant infakkar min jixtieq illi aħna, isaqsi anke domanda personali, dan huwa servizz illi huwa b'xejn u allura min jixtieq isaqsi kull tip ta' domanda lill-chiropractor tagħna Dottor Tanwir, aħna matul il-ġurnata nagħmlu dan is-servizz għalik, b'mod speċjali għalik. Sadanittant, norganizzaw ukoll health talks, health talks illi jagħrfek aħjar wiċċ imb'wiċċ dwar il-benefiċċji li inti tieħu kemm mill-chiropractor mhux biss, imma mill-adjustment li inti tmur tagħmel tkun taf aħjar b'mod fid-dettall dwar wieħed x'qed jiggwadanja meta wieħed imur jagħmel adjustment għand chiropractor. Il-HealthTalk tkun minjiera ta' informazzjoni fost oħrajn, informazzjoni dwar kif wieħed x'għandu jiekol, x'għandu jixrob, kif għandu joqgħod bilqiegħda jara t-televiżjoni, kif għandu joqgħod fuq il-kompjuter, mhux biss, imma ħafna u ħafna iktar minn hekk sabiex wieħed il-lifestyle tiegħu tkun ħafna aħjar u b'hekk innaqqsu kemm l-uġigħ illum fil-każ tagħna l-uġigħ ta' ras u anke uġigħ mill-ġisem tagħna. Iva 275005000 speċjalment anki jekk inti trid tattendi l-health talk tagħna. Il-health talks ikunu filgħaxijiet, ikunu bl-Ingliż, però mhux biss, ikun hemm ukoll waħda kull tliet ġimgħat, kull xahar anke bil-Malti. Doctor Tanwir, also a lot of children they suffer from headaches. Is this due to carrying heavy backpacks on the spine and holding their neck forward

U hekk ukoll it-tfal tagħna, però mingħajr ma jkunu jafu għaliex it-tfal tagħna jkunu b'saħħithom, ikunu ferrieħa, jiġru, ma jkunux qed jindunaw li ħafna drabi jkunu qed jagħmlu stress żejjed fuq l-ispina tad-dar mingħajr ma jindunaw. Fost oħrajn, pereżempju, Dottor Tanwir semma l-basktijiet tal-iskola li huma iġorru mimlija kotba u dak kollu li jkollhom bżonn l-ħtiġijiet kollha tagħhom tal-iskola. Mhux biss, imma waqt li jkunu qegħdin jilagħbu bil-PlayStation, jew inkella jkunu qed jaraw it-televiżjoni, l-ispina tad-dar mgħawġa, joqogħdu bilqiegħda fuq imħadda forsi, u dan kollu jkun stress żejjed fuq l-ispina tad-dar. Għalhekk kemm huwa importanti li t-tfal tagħna jiċċekkjaw ukoll l-ispina tad-dar anke għand chiropractor mhux biss imma jsiru wkoll anke scans biex wieħed jiċċekkja u jara jekk hemmx xi problemi fl-ispjera tad-dar tat-tfal tagħna. Sadanittant nerġa' infakkar min jixtieq li jattendi l-health talks li aħna il-programm Stenbaħ norganizzaw flimkien mal-Chiropractor Care Centre ta' San Ġiljan. Norganizzawhom flimkien dawn il-health talks, wieħed jista' jċemplilna iħalli ismu dan huwa investiment għall-ħajja tiegħek. Dan huwa investiment għal saħħtek. So how can a chiropractor help a person

So there's at least amount of the least amount of pressure on the nervous system and that basically you know gives uh, improves a person's health. Ix-xogħol ta' chiropractor huwa li skop tiegħu huwa li l-ispina tad-dar tkun linja dritta kif fil-fatt ħalaqa u xekk il-kreatur tagħna hekk ħalaqna linja dritta, però eh, l-ispina tad-dar eh, mill-mod kif noqogħdu, mill-mod kif norqdu awtomatikament ġieli anke titgħawwed xi ftit. U allura x-xogħol, ir-rwol ta' chiropractor huwa li jagħmel l-ispina tad-dahar dritta possibbli. Għaliex jekk ma tkunx dritta allura n-nervituri jinqarsu, ma jkunux ma jkunx kollox lineali u kif suppost u għalhekk jinħolqu l-problemi fil-ġisem tagħna. How long does it take for a person

illi mhux kulħadd l-istess. Hemm min imur tajjeb mill-ewwel, hemm min però jieħu ż-żmien. Aħna l-istil tal-ħajja tagħna mhux ta' kulħadd hija l-istess, hemm min imur ibati fil-ġebel minn filgħodu sa filgħaxija, hemm min ikun bilqiegħda fuq skrivanija li wkoll hemm l-uġigħ tiegħu, hemm min jagħmel ġurnata rieqed. Però skont l-istil tal-ħajja li inti tgħix allura iktar il-ġisem tiegħek se jikkopera mal-uġigħ tiegħek għall-fejqan. Sadanittant, importanti ħafna li wieħed jaħdem għalih innifsu biex iħossu b'mod b'saħħtu, iħossu b'mod tajjeb. Jekk inti tmur il-gym, m'intix se tara r-riżultat b'mod immedjat mill-bidu, imma r-riżultat joħroġ, ma nistax jekk tmur darba f'sena inti taħseb li ser tara riżultat b'mod immedjat fil-ġisem tiegħek imma trid tmur b'mod regolari u anki l-istess meta wieħed imur anki għand chiropractor wieħed jara r-riżultat b'mod kemm wieħed qed jikkopera ma' dak mal-pariri kollha li jingħataw. Fost oħrajn kif wieħed joqgħod, kif wieħed ġib ruħu, wieħed kemm jixrob ilma, it-tip ta' ikel li qed jiekol u ħafna aktar. Sadanittant infakkar min jixtieq li jikkomunika magħna u aħna nagħtuh anke parir fuq il-telefons 275005000 ċemplilna u nkellmuk illum b'mod immedjat. Mhux biss imma min jixtieq anke jibbukkja ismu għal Health Talks tajjeb ukoll illi ċċemplulna fuq l-istess numru.

dawk il-problemi li inti għandek li ilek iġġorr għal ħafna snin. Però inti ma tajtx każ jew forsi eh, ma ħassejtux fil-bidu. Dana bħad-dijabete, dijabete inti ma tħossix. Però imbagħad meta ehm, inti tmur tieħu r-riżultat wara ħafna snin u ssib li t-zokkor huwa 14, 18, 21, 26, eh, u allura hemmhekk tieħu il-qata ta' ħajtek. Però dak ikun ilu ġej ehm, ħafna u ħafna snin. U l-istess l-ispina tad-dar tiegħek. L-ispina tad-dahr tiegħek importanti li tieħu ħsiebha u meta inti tkun qed tmur għand chiropractor u ssaħħaħ anke din l-ispina tad-dahr, allura imbagħad hemmhekk tibda tibda tingħata anke eżerċizzji. L-eżerċizzji jdumu ftit ma jingħataw qabel inti tibda l-adjustments tiegħek minħabba l-fatt illi jekk jagħtihomlok mill-bidu tista' ssir iktar ħsara milli ġid u dan aħna jekk imorru għand chiropractor irridu l-ġid lill-fiżiku tagħna. Irridu il-ġid lil saħħitna. Thanks Doctor Tanwir. Thank you Ivan for having me. Thanks a lot. Hope to see you next week. No, not next week. Next week I'm not here.
Thank you. Thanks, thanks once, once again. Eh, Sadan it-tant, infakkal, infakkar min jixtieq jikkomunika magħna in-numri ta' telefon 27-500-500. Waqfa qasira ta' reklami wara David Aġus iwaslilna l-analiżi tal-ġurnali.